yn syniad da cael rhyw olwg ar ynni o bob math felly. A mae gael ni ynni corfforol, mae yna reidio beic gwyllt yma i drio creu ynni. A wedyn mae gennym ni um, chydig bach o, o sôn am bethau fatha ffrithiant a sut mae angen ynni ddod dros y ffrithiant. A tyn ôl i fama mae'r tren bach uh, letrig sydd yn cael ei bweru gyn yr hael, bethau ni yn cael hael. Um, a wedyn mae gennym ni stwff dipyn bach yn um, perthyn i'r ganrif ddwytha, sef systemau sydd yn gweithio efo dŵr. Ac um, a un poblogaidd arall ydy y blondin, sef enw y chwarelwyr am cebl car. A mae'r plant wrth i bodda yn tyrchu am beli a llythrenau yn nhw. A maen nhw'n gorfod i cario nhw ar draws i'w gagendor bach. A, ac uh, mae hwnna'n dipyn o hwyl. A hyd yma maen nhw wedi cael enw tri pentra dwi'n credu. Wacan, Hwnna i fewn yn ôl. Henwi, Wast ydy hwn yn y wagan. Reit. Mae'n cael ei godi fyny. Tynnu fo. A wedyn mae o cael ei godi fyny wedyn i lefel arall a mae o'n mynd dros y, y doman.
Maen nhw'n cael dipyn o wersi hanes, maen nhw'n gweld beth sydd sy oedd pethau'n gweithio yn y chwarel ers dalwm ac hefyd maen nhw'n cael dipyn bach o hanes lleol ac hefyd maen nhw'n cael hwyl wrth wneud wrth, wrth, wneud, wrth ddysgu. Dyna ni'n gorau neu enw llefydd. A wedyn dyn ni'n gorau roi... Mae'n efo dda peli bach a efo llyffyn yna. Dyn ni'n gorau roi tri o wneud llyffyn yna mewn i truck bach. A wedyn mae'n mynd efo at y, y top a mae'n ma nhw dau yn rhoi do ar y um, peth i wneud yr enw. Wel, da ni wedi cael Llanberis a Bont Newydd. Da ni'n mynd i cael yr enw hira yng Nghymru eto, ond gan i weld yn byn diwedd y diwrnod. Er bod fi wedi gwneud gwaith ar um, chwarael yn yr ysgol, do'n i'n gwybod mae fel a sut o'n nhw'n codi'r llechi. Be da ni'n drio wneud ydy dangos y gwahanol fatha o ynni ac ffordd oedd y chwarael yn gweithredu yn yr hen gyfnod, sef bod dŵr yn dod lawr ochr Wyddfa, i lawr i'r olwyn ddŵr anfarth sydd yn yr amgueddfa ac yn gyrru'r holl beiriannau oedd yn yr gweithdy yn y gwylod yma. A'r gweithdy yn y gwylod oedd yn cynnal yr holl rwydwaith oedd ganddyn nhw yn y chwarel, sef yr inji stêm, um, a phob peiriant o gynnu nhw'n naddu'r llechi a'r math na beth. Felly be, be da ni'n drio wneud y fan hyn ydy uh, ailgreu olwyn ddŵr lot llai uh, yn, yn gyrru um, gwahanol, wel yn fan hyn ni'n clain bach sgynno ni, ond uh, beth da ni'n trio wneud ydy trio dangos pwysigrwydd ar gwahanol fatha o ynni sydd uh, yn bod yn ei byd nhw lle, yn byd ni'n wrth gwrs. Mae yna griwiau brwdfrydig bod amgylch y bwr yn gweld sut mae'r injan stêm fychan yma'n gweithio yn deall be di'r egwyddorion ac yn deall wrth gwrs wedyn y llythrennol be di'r potensial felly ynde. Hynny ydi, un peth ydi peiriant static, ond pe- peth arall ydi gweld yr olwynion yn troi a deall wedyn bod chi'n medru defnyddio hyn a harneisio'r ynni i droi peiriannau bach fel hyn neu droi peiriannau mwy tebyg i rei sydd gynnon ni yn yr amgueddfa neu yrru injan rheilffordd, neu i yrru llong drwy'r môr, neu gynhyrchu trydan, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Maen nhw'n gweld wedyn bod hwn yn rhywbeth llawer iawn mwy na tegan ar fwrdd, felly.
Maen nhw'n cael profiadau o fewn grwpiau bach yn gweithio ar wahanol fath o egni a sut mae'n cael ei greu, lle, a maen nhw'n weld y mwynhau'n fawr iawn. a diddordeb mawr, hyd yn oed y genod, mae rhaid fi ddeud. Sut mae hyn yn cymharu wedyn yn y dosbarth? Yn amlwg mae hyn yn eitha ymarferol, dydy? Ydych chi'n meddwl bod nhw'n cymryd mwy i mewn? Dwi'n meddwl fod o, achos mae profiad o wneud rhywbeth yn weithredol ac yn weledol. Mae'n aros efo plant yn well, dwi'n meddwl, na'r sefyllfa yn darllen nhw'n llyfr neu'n sgwennu rhyw chydig o frawddegau. Lle. Da ni wedi trio yn y steddfod efo rei pethau lle, ond um, hwn dwi'n tro cyntaf ni'n gwneud un mor fawr a hwn. A mae o'n para dau ddwrnod a mae yna dros des di 200 o blant yn mynd i fod yma.
pethau stem ac ynni a um, fel bwydydd ynni a pethau. Mae o fel, da chi'n gorau reid ar beic yma a wedyn da chi'n gorau gwneud trydan i, um, i fel goleuo'r bylb. A wedyn, ma, da chi'n cymryd pyls cyn mynd ar y beic ac ar ôl. A wedyn, mae'r gwahanol fwydydd yn effeithio'n wahanol. Bwydy'r tren. Y tren? Be, be oedd amdan y tren? Dwi'n wedi gweld y tren. Pa fath o dren ydy o? Tren bach.
Da chi just... Os da chi'n pwyso bwtwm, mae fo'n mynd yn ôl. Mae yna dau person yn gallu eistedd ar efo. Dipyn yn gofyn sut mae'n gweithio a eisiau gwybod sut mae'n stopio. Os gen i uh, sensors arno fo sy'n uh, dweud os o'n rhywun yn sefyll ar y trac, mi'n eitha tren stopio'n automatic. A maen nhw, maen nhw, maen nhw eisiau gwybod sut mae'n gweithio, maen nhw'n gweld, gwneud gweld y weiars yn ei fewn i'r tren. Da ni allan yn cael gwneud pethau. Os o'n ei sôn, sa posib gwneud rhywbeth parhaol yma. Um, dwi'n mynychu uh, uh, Birmingham y Millennium Point o fanna, lle mae gynnyn nhw arddangosfa yn yr, gwyddon, yn yr amgueddfa wyddoniaeth a mae hwnna'n barhaol lli. A mae hwnna werth i gweld. A mae nhw yn, mae yna lot o'r syniadau fa yma sa posib cael ei datblygu fel bod nhw'n bethau parhaol i dy, i dy llain na fa yma.